wangu unoziva kuti real madrid yakazongorohwa ndakatongwarairwa zvanga singatombofungiri chamwana ah, ona real madrid eh, ndaida toisira mari oiza but haa ah, ndakazongonoti haa ah, ah, ndakadhauta dhiri nanoti maya mari yangu inobaira mari inoendera mari baba iwe unoona wakatogona iwe une mwana iwe une mwana uyu chama ibanangana mda mwana ipombo but unozero uri mwana unogete ah watanga unokaziro mwana otodza kuminyowanikiwa kamwana kanogara pana tonde mwana aka ukuti ikwe kanogara pana tonde pana tonde mwana waiziva hayo zodaro kanyowani kakauya kanenge katone sondo karipo aka eh aka ndokunoduna nako chete nonyepa ndokutaura haa ah, idzo ndongano idzo mfeso magetsi aka ndokuda nako aka ndokutaura magetsi mira one ndipe one week chete sondo

Chibaba ini atizoni asi ndaona basa ndikaona basa mari yako ndokusota chibaba hamanya chanakiri manje zvavakuita ona ini mari yacho handitorina udo ndichese hachanakiri nokuti uona ka kuvarini sa kuvarini ah, chibaba ona zvatikwanisa kuita chibaba eh. pane mari bandi rangu akandipa mari yangu ndobva ndakupa mari yangu tomboti akakuvhara sezvaungoita aiwa haambondivharira handikutasa wandivharira asi ndikuti handingambodaro okay abanje inini manje kana wauda dea mangwana kuti uchauya achimonipo one apo it's okay one week chibaba ndokupai mari eh ko yakasazouya aiwa inouya aiwa bo bo bo kadiki aiwa bo bo inouya satya ukusota yo bo kuzoda kuti chibuikira pakona apo munhu arohwa rimwe bhirika

Kusa dzedu kuwirirana ibva vana ava. Unotaura zvisina basa pamusika pano. Ungatondiganzira mdara muri. Enda. Eh, boy wangu. Yes, sir. Janet, ndati ndikunyeurire chiona kudai kuno kwasiya nekumebherini kwoko kwaigara uko ukundinzwa muno mugeto nekuti vakomana vese vari kuona vachiti mvemve ava ka harisi rudo mazvinzwa mm. unoswera wazvitakura ndinokuda chaizvo mwanangu kukudza kudai kukuda nai mama ndikabva ndadaro here remember i live in memborain i can't do such things like that hmm. ameno ndakuti undikunyeuriri anododaro kani mm. tasamwa vakabva kupimbirwa musuno vanoipa next door zvakangonakawo so saka zvichengetedze mwanangu hmm? hanzi okay, mudzimu waipe kaviri muzive sure orit nditorero kafoni yangu kuti zvakamira seiko vanhu vangu vakandoka

Iri bho. Ah, bo fisa kunyowani kasi uri munyowani kuno. Ya ndiri munyowani. Oh, ah, right. Indonzi Juru. Amene kuti unonzi? Ndonzi Janet. Janet. Mm. Wembogara kwa Janet? Ndagara kumebhoreni but now ndogara kuseri kwana Tonde. Wapara Tonde? Mm. Oh, ah, uni nice name, uni nice name. Ah, thanks. Okay, so apo ndikuona kunge kwana unochera mvura? Eh, ndinoda mvura kuna kabhowa. Oh, saka ndikwanisa kuperekedzera. Aiwa, kana wanga chakubasa kune brother yangu saka anozokuona. Oh. Mm. Ah, all right. Ah, saka bo, it was nice meeting you. Uh, nice meeting you too. All right. Bye. Bye bye.

atonda ari bwera apa sahwira abuda uyu sahwira wako ah bari droweka muti iwe akugara pamba ita mwana madi ah neupi we mhovu mwana emboma ka ah iya zwadzi yako iyi ah ya nzadzi ere mhovu ya mwana ka ipo wapesera kumona ka kachiri kadoko kudai ah mwana mingino ka kumeborino yokushaya ah ho eh ah atoda zve muzo mwana nyi utsvaga ka mhovu Alright, aiwa ndinomuudza. Pakanaka mwanangu. Kona ngai vafambi vemadekwana esurise. Ndiri bho zvangu sei? Ah, ndiri bho amene urise apo. Ai ndiri bho zvangu. Ndonzi tsoko unonzi. That's Janet. Janet, aiwa, nice name sha. Unoziva unongogara ndichikuona uchiti ukaenda uko wodzoka uende uko wodzoka apa ndinyanga nenda kuita. Nyaya yeko yaunayo yakutaura chinhu. Asha kutaura pafear kutokudza chokwadi unoona chokwadi. Haina ndikumbusha. Ha usadaro iwe. Ha uona ka wangu. Unoona unochemeni kuti kwasa mshomfari.